Salve família! Klesmar ku Ngami si pika di spika anti nu kumesa vídeo família inskreve na kanal kumenta konpartilha i dexa kel like família dja bu inskreve dja bu ativa sinidu di notifikason dja bu dexa kel like família nton família si foi tudu isu si foi si yo kumenta Dja inskreve na kanal? Dja dexa kel like? Pa bo ki ka konhesemu seba ki nomi punga mi si pika nos pika. Kel novo vídeo ki sa ta inísia pripara puma kel vídeo li é pizadu família. Família su puder faze bu konpra na Amazon tanbe família Amazon Amazon Amazon família so panha bu link li di basu faze bu konpra pizadu família bu sabe kual é pika nos pika sempri ta traze kontiúdu en primeru na mon fika ligadu família. Gosi nu sen fala sobri tranka fulha Onti nu fala sobri tranka fulha Oxi nu sen fala sobri tranka fulha Fika ligadu kuma prujeti sa ben pisadu Família xa dexa un papu li tanbe Papu retu pa manu ki sa ta kumenta li na kanal Sobri kel musika di OG OG man OG man ki gaji txo Otu sa ta fla ma nka sabe nome Família Família, un kuza, N sta fla un papu rial li, si nhos intende, N ta ben faze un vídiu N ta splika sobri kel múzika li. Família, Di fatu, létra, Gaju faze si létra memu má. Manu, Si létra memu é méritu di Sélia, faze si létra má. Família, Ô intende un kuza, Abóru ki ô kanta na un biti di algen ki é kantadu ô ki ô pai melodia di múzika en si é plájiu, É plájiu, bu sta intendi? É plájiu. Na monti di país ta da prusésu, bu ka pode faze kel-la. Bu sta intendi? Ka ba mansa ben tra méritu di mos na odji, é odji. Ka aju taléntu, é da bon rima da beat. Létra di sel, rialmenti, família. N ka sta ben fla ma létra ka di sel, létra di sel. Más. Na Brazil, na Mérka, na Fransa, na Yolanda, na Purtugal, kes país la más séru, es ta leba múzika más séru. N bu ka ka obi kel kuza li ka mutu ténpu. Nton, sô panha un trexu di múzika, serka di dôs sigundu, dôs sigundu ô más txeu, ô ku beat. Es ta prosesô ma. Es ta prosesô. Akredita ma. Es ta prosesô. Nton, kuzê ki N sta ta fla? É plájiu. Você tem. Faz pesquisa na internet só que plágio tem. Se crê u poi dos, tem dos palavra que u ta poi ou três que es poi na otu música que rapaz também ta cobrou. Es sa cobrou direito autoral. Se na otu país es ta manda música abaixo, es sa manda tron música di di youtube ku ordem di justiça. Bu ka sabe kela? Nton, kes ku lei pa ben fala mas tarde na vídeo. Nton se pasa di el si tranka fula fla ma gosi li ma e sta na otu ladu tranka i ma e sta ta fazi kuzas diferenti ma e sta sunha stabilidadi ma e sta luta tudu dia i ma e sta sunha altu familia ngoe ma tranka fula e sta sunha altu primeru bes n so e tranka fula sta ta sunha altu ka ta kusta nada sunha pa mi tanbe n ta sunha sunha tudu dia n ta pensa altu n ta sunha altu i ten algu grandi un otu dia mi si tranka fula ta pensa na ten avion familia Isu é mutu inportanti odja jóvens ta sunha, ta luta, ta trabadja, ta konkista sen para, pamodi kel-la ki ta mante-nu vivu. Má, bu ta ntende? Kada bês ki nu trabadja, kada bês ki nu trabadja, ki nu alimenta nos ós, ki nu alimenta nos eu, i nu trabadja pa nu konkista kada bês más, sen para, sen maxuka ningen i sen prujudika triseru, trabadja tudu dia ku txeu onestidadi, bu ta txiga la. Má, na sunha di grasa, bu ta ntende? Sodje kabuverdianus ta gosta di sunha, má Y omi ten ki ta sunha pa rializa e kada vez más bu trabadja konstantimenti, bu da kel paur, bu da kel mural, bu ta kaba pa txiga un konstanti y bu ta kaba pa txiga na momentu sertu da vida ki bu ta odja ma vida e rilavanti, ok. Inton e ku nu ka para, nu ta sunha tudu dia, nu ta da nos kontributu, nu ta luta kada dia ki pasa y e kela ki importanti, konkista. Kóre traze kontista bu ta konsigi. Pô ta fika paradu ma sénas ka kontise. Néva ka ta kontise nton i bu sabia mi. Gósi mi é uma pilgisa má nten ki trabadja, nten ki ta faze vídiu, nten ki ta faze sénas akontise tanbe. Skin roi tudu jóvens di Kabu Verde ta movimenta ta faze kuza ta kontise. É kel-la ki nu sta na labuta nu ka ta para nta pô vida. Kel ku krê-m abo abo sonhus nunka ka ten limiti nhama au ka sema mi npodi ku npo un avion ma di di un dos dia si ntrabadja ku ku foku ku fema nta npo un avion. Nhos ka pode fla ma djen ka ta konsigi nhos dexa di paranoia kel la so menti podre so djen ki ka ka ta ma joves ka pode fla kunpra un avion pa poi na kabo verde un avion sin tudo ku imigrantes ku kuza djunta n ten certeza ma nu ta kunpra un avion pa nos un barku pa nos si nos tudo nu kolabora nhos dexa di noia mo ki ka ta konsigi kunpra un avion ku un barku so si n ka luta pa kel la ko dexa di noia mo ki nhos ta fla ma djen ka ta konsigi o nu sai na strada mo. Bon nton kes tudu artista nton kes milionáriu tudu kes ki ten ki ten tudu kusa a bo ka sai ósi ma n pode panha otu merkadu ma rebenta pa otu merkadu ma n rema kunpra avion nhos ka sai ma kel la ten a bo rema nton rema rema kel otu ki a kunpra avion gósi de vidô kes la e kuzê nada ka inposível n gósi n pode faze un son panha internasional mundial n txiga n kunpra nha avion nha gentis a nhos a nhos ta pensa lébi mo a bo gósi ami artista n pode lansa un son pan Rebenta mundu interu eh bu xan Bo pode faze un música internacional pa N rebenta un pavion eh Anhos do Xuxa anti nos ba ta duvida Nos ba ami ti ba sen gosta pa ben pa duvida pô Mi na início duvidadu oji undi N sta Na início nhos duvida oi tranga foi undi sta Nhos ba ta duvida mani Anhos ka sai kuzê ki sta Tec talento ka sa skabê na testa nu Ka sa ta leba na stera nen música Música bu ta faz música ka ten frontera Nunka nhos ka oi ta fala kel ditadu li. Ma musa ka ten, ka ten, ka ten frontera É kel otu di Sô na trosa, ma Juzé dja kunpri Ami ka ta kunpri Anha sô ta kunpara ku Juzé nton Anha sô ta kunpara Papa Ribola ku Juzé Ok, nhos kunpara Ok

Txeu di brinkadera.
Ahh. Ki ta pasa, bu ta tra bu propi konklusãu. Prósimu vídiu é ben sobri responde kes kumentáriu di sobri kes vídiu di OGMan, OG Man. Nhos fika ligadu pamodi prósimu vídiu ta ben ser un kumentáriu, un bokadu apizadu, N ta ben lé tudu kes kumentáriu, N ta fala di nhos múzika. I novu múzika di OGMan ta ben fala sobri kel kumentáriu ki people sta tenta da negativu. Nu sigi people sabe sa ta fala ma e ka kopia musika people e ka kopia musika nau e ka kopia letras se realmente di sel mas intendi un kuza familia so beat so melodia e plagio bro kila nho ba piskiza nho so ami ki fla n ka sabe ntra meritu di broda nada broda kanta ben kantadu musika sta sabi sta sabi sta sabi ka ten komu ka fla sabi jovem ben resi ok kila nhos mara pun mc pika dos pika mas un bes.